Abamenyi b'ekenyoro kia Inani, ime ye sublokeshoni ya Kegochi, nigo babokera ogosira kw'amagima abere. Omosacha oyomo bw'emiaka emerongo etato nigo agotebekana komoita taata omwabo omoibori na komosira rinse.
Buna bono rayia yamosambire, ere tiga akune omorembe. Ekenyoro nakio aase obororo obonene na okogechigwa, bamotangera na komominyokia na komoikera omosacha oyio na komosamba. Egento ekombaete twakeigure chinsemo ao ao buna. Omonto ngosambwa are, rero nari narorire egekone. Intwe twakirete emogondo twarenge tokoigwa ebikuuru. Amaene twachia kominyoka gocha twanyora omonto ogo ayiete aerete. Tokoboria inki kiabeire aa ng'a yaya ee ng'a omomura oyo ogaita ise ng'a nere ekenyoro kiamominyokirie kiamosambire. Amaene twarorire egekone. Nakere oyominto oyominto nere ogontee ng'a nomaete ng'a oria okure, nogwaye oo nere osambirwe oikereirwe osambirwe, nachakera abwo, omaene ngochia gocha nanyora ongori yaani mochamani ayiorete aria bonyang'ande ogwaya, nakwo ayiorete aria bonyang'ande twarigereria twacha togocha twanyora rende endubu nero na ere aire nse iga ase amoiterete. Iga iga, mbua omomura oyo onyare koba gagoita tata omwabo, enyomba yaye yanyara koba gegosambwa nabanyakenyoro babwate obororo obonene, chingaki bare komorigia, erio bamosambe na mbaike ere chingaki chi'okomosamba na komosiria. Bamwabo Nyagusira, abwo barenge nobororo obonene nigo bagoteba buna Nyagusira oyio omanyekanete buna obwayongori, obeire kagokora ebiisa ebinge na nigo anyore egesuro kiaye. Omomura oyo ere nonya osambwa, yasambwa egekogera, gose omochie notigare omorembe egekogera ebiisa akorire oigwete naitete oyomwabo. Akaenda bakagechia oto akamoitera, agakwa. Oiranire ka, oroche oitire, oitire tata omwabo. Ere togoteba mbuya mono. Esta moraongori nere mama omwabo omomura oyio oita ise, ogoteba buna nigo aumeranete na egekorwa eke iga aase enchera y'ogokumia. Inyora omomura oyio obwo aye okorera goika, nkomoboria na rero, ng'o mwarwanire komo? Naende Chumatato ne ekoti yogochia aye aya ntata ong'akire omonwa amanyinga aiteke. Inyora omosubati oyio omoruya okomonyoka goika, ogontebia mama obwo aye. Amepika sokoro, siongei. Ngomobori siongei naki? Ng'a atari gokwana? Buna akoeresera omong'ina oyo, momura oye, oyio ore bono nyagosira nigo aitete ise abwo igoro, na tatagete ise oyio airwe nyagitari korwa ase abanyakenyoro. Momura oyio aakera abamura bande esimi, amoira nyagitari Elimeleki. Bacha nabamura abwo, bakamobogoria korwa. Bakamotirimbokia bakaria ase araire. Okamanya konyora omomura oye okomonyoka nekebenuka ebeti, ng'a tiga ndore omosacha okomoira nyagitari inche eng'ong'u ng'ong'irire nyagitari, bakamobeka inse bagatama bagatigara babere. Omobere o nyagosira oyio orenge ne chingoma chintindi, nabo oberete inse y'abwo goika bono mambia, chingaki bamonyora gasireti obogima bwaye. Moimokie, gose moire nyagitari inche. Nkabwatia enchera ngaturuma. Nabo natanga tanga amato abwo bwaira bwaira bwaki bwakia. mpaka chiaba chinsa ikomi. Ekero chiaba chinsa ikomi ngochia gocha, nandamwa omomura onde. Ekero nandamwa omomura onde ngomoteebia, Eta tata, twende korere onkori, gose nabogete akaenda nyuma. Togochia gocha, aria ase twamobegete tokanyora aa. Nanyora aa akwete, rende inki narenge gokora gaki? Gose nesirikari twangotamera etokonye? Chiamate nigo chikobwata Siomong'ina Esther Mura, oyio ore mamong'wa bwa Nyagosira, goteeba buna omomura oyio oye, buna asambwa, naende nabarenge gotindekwa igo, erio korwa amasikani gochia ase omogaka na korobererigwa amatanga aye buya. Ere togoteeba mbuya mono, naende nyoondi y'eserekari yancha, eyare komototigera tomotindeke bono iga, togenderere omoroberi bw'endubu eye. Nere mbuya ayio onye ndirie okonyarekana, tare koirwa moche. Eserekari eyare komobwatoka, ere aremerwe bono iga atindeku, omoroberi bw'omogaka ogenderere. Nigo egotebekana buna nyagusiroi bwaye oyo osambwa naitete momura omwabo ase ensemo ya Kajiado, omanyekanete buna Mochaamongori. Achiete Kajiado ase omomura oo, agateba nere omoitete omomura nagutwe atindeke omotienyi o Kajiado. Agateba, Nere omoitete, naende ekeene ekero akoinchera akoimoka, nere oitete omwana oye. Omwana oye oyoa noyo o kabere, nere nakwete oria otindekire rogoro aria. Bwete naitete oyo omwabo, bakaenda bakagechia eto akamoitera oo, agakwa. Oiranire ka, oroche oitire oyo oitire tata omwabo. Obotuneki bw'amariogo y'ogotindia nenyasore nabwo bwanyara koba bokora gw'ekiara, goetera nebikorwa bikonyara koba bikoba ase ensemo eyio, na mono aase omomura oyo iga. Gete giakogechirie, abebwenerete abana aba abake bagokina, bono basoire. Chisabu chimbe banyure emete emebe bo nobongo bwa sariki. Bono oranyore ng'a egento nkere anyure anywete, bono nonya okorete aya akorete tarochi kende. Bobe sana goita omoiborie esitaeri enga buna eyio. Ekenyoro kia Inani Rituko ria rero mambia abanyakenyoro bagokera ogosira kw'amagima abere, oyomo omosae oyomo onyara koba gagoita tata omwabo, nere onyara koba gagosambwa n'abanyakenyoro babwate obororo obonene ase ekenyoro kia Inani, sublocation ya kegochi, ime ya bobasi. Naboigo banyara koba bakoirwa ase engendu ya nyamache. Nigegotiebekana ng'a omosae oyo onyara koba gagoita tata omwabo onye nanyarete koba gagoita momura omwabo ase ensemo ya Kajiado, akabwatwa akabekwa ase ensemo ya prison. Naboigo akairenana ase entunda ende anyare koba gagosiria obogima bwa tata omwabo nere onyare koba gagosira. Abanyi b'ense ime iga nigo bagoteba ng'a okonywa kw'enyaso n'amariko y'ogotindia naro akoirere abasae bare ase ense ime iga. Manya koba akoirera ebitambukero bi'ogoita abaibori babo, naboigo gokora obokebago bore bw'ekerengo kire ekiya igoro mono. Korigoteria getembe korwa ase ensemo ye ekenyoro kia Inani, Sublocation ya Kegochi, Constituency ya Bobasi, County ya Kisia, Marieta Ninche, Gilbert, Kobi.